Iki näbelli çyzykly deňlemelere başlamazdan ozal birazjyk koordinata çyzygy hakynda gürrüň edip geçeli. Koordinata çyzygy şu ýerde görýän çyzygyňyz. Bärde öň biz diňe e, bir çyzygy görýärdik. Şu x çyzygyny görýärdik. Indi bu gezek bizde e, y çyzygym bar. E, koordinatada 4 bölek bar. Biz bulary çärek diýip atlandyrýarys. Birinji çärek, ikinji, üçünji we dördünji çärekler. X çyzygymy Absissa diýen başgaça, ýigrik çyzygmada başgaça ordinata diýen. Bärdäki nokadymam başlangyç nokat bolup hyzmat edýär. Indi ilki bilen görmeli zadymyz berlen nokatlary koordinat çyzygynda nädip görkezmeli? Şoň üstünde durup geçeli. Mysal bilen başlaly. Mysal üçin şu ýerde berlen dört minus üç. Indi bulaň haýsysy x haýsysy y bolýar? Şu ýerde gysgaça görkezilişi ýaly, birinji ýazylýan hemişe x bolýar. X kardynda x çyzygynda gözlemeli bolýan men. Ikinji berilýänim y bolýar. Onam y çyzygyň üstünde gözleýän we x-niň kesişýän nokadynam men nokadymyň ýerleşýän ýeri diýip bilýän. Indi a nokady A-ny okadym. X çyzygynda dördi tapýan, dört. Ýigrik çyzygynda-da minus üçi tapýan. Minus üçim bärde. Onda aşak gitmeli bolýan men, şu ýerik, minus üçe çenli. Şeýle gelen ýagdaýymda, şuny okadym meniň, A-ny okadym bolýar. Ikinji mysala seredeli. X-de minus iki, minus ikini tapdym. Y-de dört. Onda ýokaryk gitmeli bolýar, sebäbi dördüm bärde. Onda ýokaryk gitýän, nirä çenli gitýän? Dördüň duşuna çenli gitýän. Dördüň şu nokadym meniň B nokadym bolýar. Indiki S nokadym minus alty, nol. X çyzygynda minus alty şu ýerde. Ýigrekden haýsy tarapa gitýän? Nol diýýär. Ne ýokary, ne aşak. Meň nolum şu duşda dur. Onda diýmek şu nokadyň özi S nokadym bolýar. Indiki nokat D nokat. X-de altyny tapmaly. Altyny tapdym. Y-de ýokarykmy, aşakmy? Bir diýýär. Birim ýokarda. Onda biriň duşuna çenli galdyrýan. X-den kesişýän nokady şu nokadym meniň. D nokat bolýar. Indi E-de E nokady meniň berlen, ýöne maňa soralan zat şu nokadyň koordinata nokatlary X we Y bahalaryny tapmaly. Seretýän E nokatda X nämäň duşunda dur? Biriň duşunda. Diýmek, X-im bir. Y-im nämäň duşunda dur? Üçüň. Onda Y-im üç. Diýmek, E nokadym Bir, üç nokatlar. F-e seredýän F harpym bärde dur. X-e seredemde minus üç, Y-e seredemde minus bäş. Diýmek, F nokadymyň sanlary minus üç, minus bäş. G nokadym tapaly, G nokadym şu ýerde. G nokadym X-da iki, Y-da minus iki. Diýmek, X-i Birinji ýazýas düýplik 2 minus 2. Iki näbelili çyzykly deňlemeler. Iki näbelili çyzykly deňlemelerde eger deňleme birji deňleme ba bolsa we näbelimiň sany iki sany bolsa, onda munda bir näçe çözüw bolup bilýär. Çözüwleri men e, nähili ýagdaýda e, edip bilen. Tablisa gurup, grafikasyny çyzmak arkaly edip biles. Indi bärde isleseňiz X, isleseňiz Y bir baha berip, beýlekiniň bahasyny tapmaly bolýas. Onda X-den başlaly. Men X-e 0 beren ýagdaýymda Y deňdir 0 goşmak 4 deňdir 4. Diýmek, X-e 0 beren ýagdaýymda Y-im 4. Dokadym näme bolýar? Onda 0 Dört nokatlary. Indi x-e bir bermekçi. X-e bir beren ýagdaýynda bir goşmak dörtden bäş. X-e e, iki beren ýagdaýymda iki goşmak dört, alty. Indi bu artyp gitýär. Men onda minusdan hem berip bilýän. Minus bir beren ýagdaýymda minus bir goşmak dört, üç bolýar. Minus iki beren ýagdaýymda minus iki goşmak dört, iki bolýar. Minus Dört beren ýagdaýymda ýegregim nol bolýar. Onda bu nokatlaram şeýle ýazaly. Bir bäş nokady, iki alty nokady, minus bir üç nokadym, minus iki iki birim, minus dört nol nokatlarym. Indi men muny grafikada görkezjek bolsam, şu nokatlary ilki tapýan. Onda tapaly. X-im nol wagty, ýegregim dört. Şu nokat. X-iň bir wagty Y-iň bäş. Onda şuny okat. Sebäbi biriň deňi X, Y-iň hem bäş. X-im iki bolan ýagdaýynda Y-im alty. Onda şuny okat bolýar. Ikiniň deňi. Ondan soň X-im bir bolan ýagdaýynda Y-im üç. Şu duşda bolýar. X minus iki bolsa, Y-im iki. Onda o da şu duşda bolýar. Haçanda x-e minus dört beremde, y-ymam nol, diýmek şunuň köki bolýar. Şu nokatlary birleşdiren ýagdaýymda emele gelen çyzyk meniň e, deňlemämiň grafikasy bolýar. Indiki temamyz çyzykly deňlemeler sistemasy. Iki sany çyzykly ikinäbelli deňleme berlende, muny çözmegiň birnäçe usuly bar. Birinji usul grafika usuly. Biz iki iki deňlemäniň hem grafikasyny çyzmany geçen sapak öwrendik. Onda birinji deňlemämiziň grafikasyny çyzjak bolsak, şu ýerden ýazýarys täzeden. 2x aýyrmak, y deňdir sekiz. Indi geçen gezek grafika çyzanymyzda biz x-i birnäçe e, san berip y-iň bahalaryny tapypdyk, şeýdip çyzypdyk. E, iň gysga ýol grafika çyzmagyň x-i 0 beren ýagdaýymyzda y-iň bahasyny tapmak, Birem y-a nol beren ýagdaýymyzda x-iň bahasyny tapmak. Şu iki nokady tapypbilsem, iki nokadyň kesişýän nokady meň grafikam bolýar. Beýleki nokatlary tapmak kän hökmanam bolup durmaýar. Şoň üçin geliň onda x-iň ýerine nol goýalyş, şu ýerde x-iň ýerine nol goýan ýagdaýymyzda y-ymiziň bahasy näme bolýar? Nol minus sekiz bolýar. Y-a nol beren ýagdaýymda x-iň bahasy dört bolýar. Indi şu bir zady ikinji deňlememiz üçin hem ýerine ýetirsek, şu ýerden x goşmak y deňdir ýedä. Indi x-a nol beren ýagdaýymda y-iň bahasy ýedi, y-a nol beren ýagdaýymda x-iň bahasy Ýedi. Indi grafikamyzy çyzýarys. Grafikany çyzmak üçin ilki şu nokatlary tapaly. X 0 wagty Y-im minus 8. X-im 0 wagty Y-im minus 8. Şu nokat. X 4 wagty Y-im 0. Onda bu nokat. Onda şu iki nokady birleşdirsem, men birinci deňlemämiň grafikasy gelip çykýar.

Şeýle bolýar. Onda men şu deňlemämiň çözübi şu iki çyzygyň kesişýän nokady bolýar. Kesişýän nokady e, şu ýerden seretsek, x-e seredenimizde 5, y-e seredenimizde 2 görünýär. Onda barlap göreli. X-iň ýerine Bäş beren ýagdaýymyzda y-yň bahasy iki. X-iň ýerine bäş beren ýagdaýymyzda y-yň bahasy iki. Diýmek, iki deňlik üçinem jogap dogry. Onda biziň şu ýerdäki çözüwimiz X-iň bahasy bäş wagty, y-yň bahasam iki meniň çözüwim bolýar. Ýagny başgaça aýdanymyzda şu deňlemäň çözüwi X deňdir bäş, y deňdir iki diýip hem ýazyp bilen. Iki näbelli deňlemeler sistemasyny çözmegiň e, ýene bir usuly gysgaltmak usuly. Gysgaltmak usulynda men näme etýän? Iki deňlemede-de x ýa-da y-y bir-birine deňleýän. Diňe san hökmünde deňlesek ýetýär. Soň ha näme edemde 0 boljak bolsa, şol amaly ýerine ýetirýän. Mysal üçin şu ýerde minus y plus y

Ýediden bäşi aýyrsak, iki. Diýmek, jogap x bäş, ýigrigim iki. Indiki mysalymyzam edil şu ýagdaýda işleýäs. Ýöne bärde seretýäs welin meňzeş e, göni beýle bu ýerdäki ýaly meňzeş ýagdaý ýok. Onda özüm meňzetmeli bolýan. Islesem x-ler, islesem y-ler maňa y-i meňzeş etmek hasan sat ýa köpülsin 4 y bolýar.

Indiki mysal, bärde-de isleseňiz x deňläp bilersiňiz, isleseňiz y. Maňa ýene y deňlemek aňsat gelýär, sebäbi diňe üçe köpeldäýmeli. Eger x-i deňlejek bolsam, alty x-e deňläp, muny ikä, bu deňlemem hem üçe köpeltmeli bolýan. Hemmesem alty x bolar ýaly. Şonuň üçin diňe birini köpeltmek üçin men şu e, y-leri deňlemegi seçýän, seçýän. Üçe köpeldeli 9x goşmak 3y deňdir on sekiz Munam aşakdan täzeden ýazýas. Goşmak üç y deňdir on bir Deňlemem indi y-larymy meňzeş. Indi etmeli zadym y-lary aýramda nol bolýam, goşamda nol bolýar diýip seretýän. Aýramda nol bolýar. Onda bu gezek aýyrýan. Aýyran ýagdaýymda dokuz x-den iki x aýyrsam, ýedi x, üç y-den üç y aýyrsam, nol, on sekizden on bir aýyrsam, ýedi. Diýmek, x-im bir. Indi şu ýerdäki x-iň ýerine bir goýsak, üç goşmak y deňdir alty boljak bolsa, y-iň bahasy üç. Diýmek, baham bir, üç. Indiki usulym ýerine goýmak usuly. Ýerine goýmak usulyna görä çözeli. Haýsamyzda bir deňlemeni alýan, näbelliň birini ýeke goýýan we beýleki deňlemede şoň bahasyny ýerine goýup işleýän. Göreli. Meselem, men şu ýerde y ýeke goýmakçy. Ikinji deňlemäni alýan. Ikinji deňlemäni alyp, y deňdir ýedi aýyrmak x diýýän. We şu ýerdäki y-iň bahasyny şu ýerde iki birinji deňlememdäki y-iň ýerine goýýan. Iki x aýyrmak, indi y däl-de y-e deň bolan ýedi aýyrmak x-i goýýan. Deňdir sekiz. Iki x ýaýy açsak, aýyrmak ýedi, goşmak x deňdir sekiz. Iki iks bilen iks goşsak, üç iks. Ýedini beýläk geçirsek, goşmak bolýar on bäş. Diýmek, iksimiz bäş. Indi şu ýerde iksiň ýerine bäş goýsam, goşmak ýigrik deňdir ýedi bolýany üçin ýigrigim iki. Ýene şol bir usul bilen indiki mysaly işläli. Şu ýerdäki y-me ýeke goýup, y deňdir alty aýyrmak üç x diýip işlemekçi. Indi şu ýerde y gören ýerime ene şu bahany ýazmakçy. 2 x goşmak 3 ýaýyň içinde y bar, y diýenem alty aýyrmak üç x deňdir on bir. Ondan iki x ýaý açan ýagdaýymda goşmak on sekiz, aýyrmak dokuz x deňdir on bir. X-lar toplasam minus ýedi x deňdir. Ony bärik geçiren ýagdaýymda on bir aýyrmak on sekiz. Minus ýedi x diýen sanym e, minus ýedä deň. Minuslar gysgaldan ýagdaýynda x deňdir bir bolýar. X-iň bir boljak bolsa şu ýeri bir goýup, 3 goşmak. Y deňdir 6 boljak bolsa, Y-iň bahasy 3 bolýar. Iki näbel deňlemeleriň, deňlemeler sistemasynyň çözüw usullary häzirlikçe şular. Üç usul bar. Düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Mundan soňky temamyz, deňsizlikler, iki näbelli deňsizlikleriň çözüwi.